Helo a chroeso i Gastell Aberystwyth tu ôl fi fan hyn a Promenade Aberystwyth draw fyna. Dyn ni'n barod am sesiwn ffit yn 5 yn arall. 5 gweithgaredd, ein gynta, traed chwim. Ail gweithgaredd, ni'n mynd i wneud lunges. Trydydd gweithgaredd, ni'n bod yn wneud codi breichiau. Pedwerydd gweithgared ni'n mynd i fod yn cerdded a sgwat a'r pumed gweithgared ni'n fod yn rhedeg nôl a mlan. Felly, os ydy pawb yn barod, ni'n mynd i dachre gyda'r gweithgaredd gynta, sef traed chwim. Iawn, beichiau'n symud yn gloi tra dod lan a lawr off y llawr. Pawb yn barod? Dau, un, Off a ni. Tra rhywun yn gyflym. Cofiwch bod y breich yn symud. Yn gyflym, gyflym, gyflym. Blaenau trad nise. Faint mae gloi chi'n gallu fynd. Cadwch fynd. Cofiwch bod y breich yn symud. Gloi, gloi, gloi, gloi, gloi. 50 heiliad ar ôl. Deg eiliad ôl o da iawn. Carwch fynd, carwch fynd. 5, 4, 3, 2, 1, da iawn chi, cymwch gorffwys, cicwch eich coesau bant. Ni'n mynd i wneud hwnna am 30 eiliad eto. Pa'n barod, 5 eiliad, beichau'n barod, dwylo'n barod. 2, 1, tra'n yn fynd, off ni. Cofiwch bod y beichau'n symud hefyd, yn gloi, a bod ni'n blaenau trad yn symud yn gloi, gloi, gloi. Da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo. Da iawn chi. Carwch fynd. Dim byd fel hyneg yn y glaw yn gyflym. Pimp eiliad ola. Da iawn. Tri, dau, un. Cymwch gorffwys. Da iawn chi. Gweithgared nesa. Ni'n bod yn ei lunge. Felly ni'n cymryd cam lan. Ok, pen rîm yna ddim yn cyffwrdd â llaw, dala am tair eiliad, lan, newid drosto, a cymryd lunge ochr draw. A ni switcho cose pob tro. Pawb yn barod? Findwch lle. Pimp eiliad i fynd. Byddwch yn barod. Tri, dau, un. Ni'n camu mewn. Dala, penlun ddim yn cyffwrdd â llawr. Tri eiliad, dau, Un newid drosto. Cwrs gwahanol. Camu mlaen. Dyw pen Lina ddim yn cyffwrdd â llawr. A ni'n mynd newid drosto o hyd o hyd tan bod ni'n rhedeg mas o amser. Da iawn chi. Cofiwch bod cefen yn syth gyda fi, ddim yn edrych lawr. Cefen syth. Switcho pob tro, edrych lan, edrych am mas. 3, 2, 1. Da iawn chi, cicwch bant. Os mae eisiau dŵr, cofiwch cymryd bach o dŵr ymlaen. Ni'n barod i fynd, 5 beiliad, ni'n mynd i lunges unwaith eto. Cofiwch bod ni'n edrych lan, edrych mas. 3, 2, 1, off ni. Cam lan, dalwch yn sownd, tair heiliad, newid drosto. Da iawn chi. Da iawn chi. Dros hanner ffordd yn barod. Cadwch fynd. Cyhyrau coes yn cael ei mestyn nawr. Dachrau blino, pump eiliad, amser am un to, dau, un, da iawn chi, cymwch gorffwys. Gweithgared nesa, ni bod yn codi breichiau mas i'r ochr, sefyll lan, doi braich ar un pryd, lan, dal a sownd, lawr yn araf bach, a lan a lawr eto. Iawn, gobeithio bod pawb yn barod. So, coesau sefyll lan yn syth, coesau syth, breichau dachrau bwys ochr, Codi mor lan mo eich de ysgwydden ni. Tri eiliad yn fynd. Dau, un, lan na ni. So ni'n codi lan. Ni'n dal ar sownd. Tri, dau, un, lawr yn araf bach. Ni'n codi lan. Da iawn. Dalwch yn sownd, tair eiliad. A lawr. Da iawn chi. Nôl lan eto. Dachrau teimlo y cyhyrau breichiau yn cael ei gweithio fan hyn. Da iawn. Deg eiliad i fynd. Pimp beiled i fynd, digon am doi arall. Lawr a ni, un ola. Tri, dau, un, cymwch gorffwys bach, siglwch y breichiau, cofiwch, os ydych chi eisiau bach o dŵr, nawr i'r sians cael bach o dŵr. Ni'n bawd i fynd yr un peth eto, pimp eiliad, sefyll lan, yn syth. Bant y ni, lan a breichiau, dal a'n sownd. lawr fan hyn, ar y bach, dwi ddim yn cwmpo brechiau'n gyflym, so ni'n mynd lan, a wedi'n cwmpo nhw, mae'n sy'n ein siŵr bod nhw'n dod lawr yn ara bach, wedi'n lan yn ara bach, dal ar sownd, lawr fan ni, da iawn, lan, newch siŵr bod nhw'n lan, mae eich de sgwydde chi iawn, a lawr fan ni, 5 eiliad i fynd, un ola de, dalwch yn sownd, 3, 2, 1, Lawr â ni, da iawn! Gweithgaredd rhif pedwar. Ni'n mynd i cerdded fel sgwat, iawn? So lawr, safle sgwat, cofiwch bod bron a gwddwg yn uchel, a fi'n mynd i cymryd cwpl a camau mlaen, troi rownd, sgwat, Cwpl o camau nôl, cerdded fel rhiadyn fel bod nhw'n gweud. Iawn? Reit de, pump eiliad i fynd. Siglo coesau bant, siglo breichiau bant. Tri eiliad, lawr â ni safle sgwat. Bant â ni. Neu cwpl o camau lan, troi rownd, nôl i'r sgwat. Cwpl o camau eto. Cofiwch bod ni'n edrych fel rhiaden neu iâr yn cerdded. Newch siŵr bod ddim o'i a llaw bod chi'n mynd odwi o'i wrth bod chi'n cerdded. Da iawn chi, deg eiliad i fynd. Lawr, cofiwch, gwddwg a bron yn syth, sa'n edrych yn lawr y llaw. 3, 2, 1, lan â chi, siglo coesau, pwysig. Da ni un rownd o squats y fel eto. Bydd pawb yn barod. Cymwch diod os chi moyn. Pimp eiliad i fynd. Falle, safle sgwat yn barod. Bant yn ni. Cwpl o camau ymlaen fel safle sgwat. Lan yn ni, troi rownd. Nôl i'r sgwat. Cwpl o camau am nôl. Da iawn chi. Os ych chi'n gallu, cerdded ymlaen. Stopi, ddim codi. A beth am cerdded ymlaen. yn safle sgwat galed fel la, neu os chi moyn cerdded, troi, nôl lawr, 5 eiliad i fynd, 3, 2, 1, da iawn chi, diod, un gweithgaredd i fynd, sef rhedeg nôl am lan. Na gyd ni'n gwneud, rhedeg, doi cam am lan, cyffwrdd â llaw, rhedeg doi cam am nôl. Cyffwrdd â llaw, dau cam am mlân, a ni'n mynd nôl am mlân tan bod yr amser yn rhedeg mas. Pawb yn hapus. Fel chi bod digon o lle, bod chi ddim yn rhedeg mewn i hwna bwys chi, pump eiliad i fynd, tri, dau, bant â ni, dau cam mlân, cyffwrdd â llaw, dau cam nôl, Nôl ymlaen, da iawn. Newch siŵr bod chi'n cyffwrdd â llaw pob tro. Neu, byddai'n gweud bod chi'n cheto. Mae rhaid cyffwrdd â llaw pob tro. Ni dros hanner ffordd yn barod. Da iawn chi. Blino nawr. Pimp beiliad i fynd. 3, 2, 1. Un sesiwn i fynd. Yr un peth eto. Nôl ymlaen, deg eiliad off oes yr ôl. Chance o'r am diod, os na, ewn ni amdani. Pimp eiliad. Rhedeg nôl ymlaen, cyffwrdd y llaw. Chi'n barod? Bant yn ni. Cyffwrdd y llaw. Nôl. Da iawn chi. Mlaen. A nôl.